We started by speaking to the current chairman, Comrade Kerry Mute. Takambofunga kuti pana apa topaisa maplots tazoti aiwa muno mutu zvemara tazowana uri kusvipika chi pekugara pokugara kuti adikita cooperative tataura nemurungu wanje bva azotitaurira kuti handizvo ah, ndakanga ndatoita akatiratidza purani yake kuti purani yangu yaakanga aita iye akatiratidza purani yacho tikati ha ah, noisati ii ngatiitei yedu tazongoenderana kuti ngatite purani tazoenda isisu akaenda ikoko kumakombe uko ndini nawakowo tiri two tikasvika tikaratidzwa kuti endai mu1944 maigara mainzi madyira vatanotaura naye zvikanzi pambare munopaziva pano kaimba kari apa paidiwa zvemacooperative zvikanzi endai ikoko taenda ikoko vatataura nawo vatatsvagiridza tsvagiridza izvo taida Tazoenda kuministry patakuwa certificate yedu. Muchiona zvinhu izvi zvikamira kudai, wanhu kuda kungonetsa. Wanozviziwa waifamba pana apa uchitituka. Muchatemwa nomademo ipapo muri kuba mari dzovanhu. Asi hezvo mazara wanhu. Hazvireve kuti takarasika ayo. Hurumende yedu toda kuibatsira. Isusu tino Rinonzi tino madhitsi pano. Naika tinawo takapuwa madhitsi pano kuministry. Meni racho tinawo. Madzadhidhi racho tinawo. Tazonzi bhadharai murungu. Pana apa takamubhadhara

Now they are serving even other housing cooperatives that came after them. Panyaya yemvura nesiwa nesuwa wataura kuti havasikwanise hurumende akamobiliza vanhu vedu vecooperative vakabvisa mari vobvisa mari dzavo tikatsvaga kambani chaiyo inorecognizwa nei nehurumende pazoita mvura nesuwa Wanhu wese umuri kuona wamwe wakungoenda kukanzuru osvika otaura nekanzuru kuti tikuda mvura kanzuru yotovanyorera tsamba otokonekta vatauri nesu kanzuru yacho inongonyora matsamba ona uchiuya vachikonekta mvura ndiyo purojekti yemakomredzi ino yomakomredzi chaiyo ndekuti mumwe wakamboitiwa purojekti inenge inoyi Nozibaba wakauya vanhu vakabva kunze kwenyika wakabva kunana kinya kupi kwese waiuya kuzovaratidza pano pane hata panapa pakaimpuroiwa vanhu pano paisenza vanhu vanodarika kuma angoti 4 to 500 waisenza vanhu pano paisenziwa akona zvekutamba tichita magroups ekuwaka dzimba aonana vakadzi akadai nhasi aonana vakadzi akadai nhasi aonana vakadzi akadai
saka kuri kuti isusu nhasi eh, vane simba muhurumende umu vanzwa chichemo chedu vakurukura nevanhu kuti vatangezve kuteedza mitemo iri pabumbiro kwete kuvakumbira kuti vabhadhara kuteedzera mitemo iri pabumbiro yemumagwaro enyu amuinawo aya yekuti munhu nemunhu ari memba anofanira kunge achibhadhara zvaanobhadhara zviri juu vakatibatsira kuti zviro zviitike unoona cooperative yedu ichienda kupi ah,
cooperative yedu iyi inoenda kurefu kana yehurumende inotodecide kuti vanava ngatiwapei pamwe wawaka the secretary general of neand housing cooperative is retired Army Major Andrew Marauka, and he was on hand to comment on how their organization's views are dovetailing with government's visions and strategies. takatarisana
nehurumende zvenational development strategy one eh, we achieved a lot so izvozvo izvo zvinotiratidza kuti vision ya president ya 2030 eh, tinoikunda eh, kuikunda kwacho tinenge tichida kuti tisevenze nemaministers ari relevant to macooperative ndo nyaya yatakatarisana nayo zvekuti iye zvino izvi paground we are very happy semunhu imimi muri kuona hurumende yenyu yakakuvakai sei uye kuvana vedu variko vanongoramba vakagara pazvibiriji izvo zvikabuda pazvibiriji hapana vana varonova mutoriro vachiti nyika yaora eh. ivo vasina zvavari kuita semunhu titaurire development iyi munoiona sei eh, ndakatarisana nedevelopment iyi ino yatakaita munzvimbo muno kana kuti semamiriro yakaita e, takakwanisa kuwanisa vanhu mabasa vanga vasina mabasa e, tikakwanisa kuvapa nzvimbo dzokugara zvokuti iko zvino izvi vari mudzimba vava kufema zvakanaka vachiita maplans avo emangwana e, takadzidza kuti kana muchishanda e, unoteera zvinenge zvitaurwa nemitemo yenyika ndo zvinhu zvakatibata zvakanyanya nokuti senehandhousing cooperative tinogaidiwa necooperative act yenyika e, nemabylaws edu ne constitution yenyika chaiyo chaiyo in terms of section 85 inotaura nemarights evanhu hmm. takazvifunda izvozvo izvo kuti eh, iye zvino izvi zvakatipa simba rokuti eh, hurumende

that they first as they built the thousands of houses they have come up with to date sataita
program yekuvaka takanga tanzi necouncil paya patanga tichifambisa maplans edu kuti aaprovwe tanga takomekedza necouncil tinzvimbo yamuri haina mvura saka kuti muite development ikoko kunoda mvura zvino kana muchiita mvura imi munoitora pachikomo icho pagomo rezvarasekwa iri pane reservoir iripo ndopamunogona kutora mvura iyoyo kuti iuye kunoko kilometers makadai pane 3.8 ks inova ndiyo nyaya yakatatisa murungu kuti aite project iyoyi but sketch yemaplans anga aita but azonzwa nyaya yemvura yakamuomera but isusu secooperative Eh, zvandamboreva kuti masoja vanhu vakarongeka eh, takagara pasi tikataurirana semanagement tikaona kuti eh, hapana another way ngatitori mvura kubva kugomo ikoko so we takaunza madifferent stakeholders kuti vatibatsire in terms of planning asi zvese izvozvo zvakaitika mune zvakanaka kusvika tabatirikana nekunotenga material yaidiwa nekuingeja eh, kambani eh, yaizoita basa iroro tichiibhadhara ndisu ndiyo yakatiitira basa iroro kubva kugomoko kusvika kunoku that pipe yakakura 450 mm diameter pipe taunzwa kuti Pipe iyo iyi mukaiisa ichazobatsira ma future development area ikoko of which it was true iye zvito izvi takabatsira federation iri papa nemvura nesuwa wakakonekta medu tikabatsira gilaudina nemvura nesuwa wakapfidza medu pazasi apo pane imwe cooperative inonzi eh, vision eh, youth in vision again iyi kupinda medu saka vaireva chokwadi kuti we need a big pipe inozobatsira mamwe madevelopments achaitwa kumberi so takazviita tikatora mvura ikasvika pano tikazotora futi shuwa from here kunoijoinisa kutrunk shuwa inobva kumebrine ichienda kunodira uko mufako zuku saka takaita iri 600 mm diameter pipe saka zvese izvo maserftudes iwa yataaita ndo patakazotanga nyaya yekuti ngatichivaka dzimba nekuti taane the requirement yatakanga tanzi mafanira kuita first before eh, musati mavaka dzimba saka tapedza kudaro ndo patakazotanga kuvaka dzimba and now ndo program yatinayo yekuvaka dzimba tichiisa maodside service esuwa nemvura iyayeyi kana watapiwa nekusunungurwa uyu mm. wekuti mm. tigone kuti tichitorawo land mm. patime yedu kuti tachiritaya kuma active years yedu taapana yes. tofoma cooperative mm. munoda kuti chii mimi nemukana wamawaniswa nehurumende kuti makarekera zvana zvisingaitwe kana zvaitwa nevarume eh, ndizvozvo munoda kuti chii mimi

vachitibvumidza kutora land iyoyo vachiprocesawo mapepa akafanira kuti land ive yedu ah, zvakandibatsira nekuti handifungi kuti zvanga zviri nyore kuti ndikuzviwana pokugara stand yekugara muno muharare but apa zvakandiitira nyore nekuti patakangopedza process yekugadzisa mapepa edu mastands avapo isu pachedu takatanga kupanana mastands Wei yake, wei yake, wei yake. Gara nemhuri yako. Saka izvi zvinezvi nditori nemba yangu. Saka unoona kuti eh, hurumende yakanaka zvikuru inoziva vana vayo kuti kudai tisina kupiwa mukana wekutora lady lady ngadai ndichitotambura kuti ndowana kupi kugara Ah, kwete ini ndoga kusanganisa neavo vatakapawo izvo zvakazouyawo Eh, mashure medu aanzwa kuti eh, pane chirongwa chinonzi nehandhouse incorporation zvinopa dzimba eh, vakawanda vanopupura kuti vagere zvakanaka masoja achaterari papi panapa pane munhu wese masoja mapurisa maciu airforce maticha madomeni negeneral mas hapana munhu asipo pano pane munhu wese ukasvika panapa unomuwana saka imimi manje saprojects manager eh. panapa eh. vakunyanyoafektika nei kuti cooperative inge iri kudirega makumbo ayo pakunyanya kupedzisa masevhisi ayaifa kunge yapedza yes
tingati challenge hombe yatiafekta kuti tichiita slow down panyaya yekupedzisa masevhisi inyaya yekuti vanhu vedu eh, havasi eh, kubhadhara fanika zvavaiita ma 2000 2001 2003 kumashure uko nekuda kwezvikonzero zvekuti pakabuda mamwe maministers maviri pamakore matatu mana mashana pfuura vachiti hakusina macooperative macooperator zvichiregai kubhadhara mari cooperative nekuti eh, havasi e, kuita chaizvo chaizvo but dziri nhema isu pano chokwadi tiri panapa ndechekuti vamugabe wakavhura cooperative ini handi muri kuona this cooperative is well known uh, eh, country wide continental and national international Indeed, Neanda Housing Cooperative went international as at one time

Now we speak to a number of beneficiaries of this program. Pakatangawo cooperative. Cooperative yakatanga yakatotanga nekutovaka dzimba chaizvo chaizvo. Saka payayivaka dzimba apa pakatotsvaka vanhu vaigona mabasa vakaita senge mapirita kuti vauye vachiita brickwork. Pakatotsvaka vanhu vaigona mabasa vakaita senge maplumber, makapenda, maelectrician, maplastara. vakawandisa vanhu vakaemploywa by then saka panguva iyoyo vanhu vaiva pavaiuya neruzivo rwavo irwororo vaisvikoshanda nevanhu vanga vagara vasina ruzivo kare neperiod yakashandwa unogona kuona kuti pane ma mabasa aikwanisa kutora kana kuti three years four years riri basa rimwe chete riri kuitwa saka vashandi vaikwanisa kushanda pa three years four years pabasa iroro vazhinji vacho vakatopesa vakutogona mabasa bcause zvekuti ukacherechedza vanhu vazhinji vari kugara munehanda uko ari kunzi maabirita acho ari kuvaka munehanda imomo vakatowana zvitupa kuburidza nekushanda kwanehanda chero vamwe vacho vari kunzi maplamba vakatowana kuti zvitupa kuburidza nechi nekushanda panehanda ipapo saka ndinoona kuti purogiramu yecooperative payakatotanga yakatobenefita more than zvatingatarisire kunzi zvinenge zvaitwa necooperative kuno kunehanda hausi mucooperative ndakasvika muna 2002 ndichitsvaga basa ndanzwa kuti kune mm, cooperative iri kuvaka kumiruku ndobva ndauya ndichitsvaga basa pasina dzimba ndofunga pambe nedzimba dzisingasvike 5 ndobva ndasvikoona comrade jones taonana nacomrade jones ndikati ndiri kutsvaga basa vakati rei ndikati chero dhaka gewo kana chii wateva ndikuda basa vakati a ah, ungapushe mabhara ndobva vatarisa mapepa angu paye paye vakati ayo rega tiende kuvakuru vangu tione kuti tingaite sei ndakatanga kushanda kuaccounts department ndakashanda neanda cooperative kubva 2002 iyeye tichinosvika kuna 2007 asi pandakashanda ndakaona zvakanaka zvaiitwa pacooperative ndobva ndajoina cooperative ndajoina cooperative E, ndakaita kuti mhuri yekwangu kutaura kwandiri kuita kumba kwedu tiri 5 mabeneficiaries ane dzimba muneanda cooperative saka nhasi handisi mushandi asi ndiri mugari wemuneanda cooperative basa ndakazoregera kuma 2007 ndobva handaregera hangu basa asi 2011 ndakabhenefita imba yangu ndinemba muno mune handa pa 2089 ini ukaita mabhasikoro yakatanga 1991 tichibva kupota pa tiri masquatters anditika nemauya nekutambudzika basa ranga singaoneke ndipo ndatanga kugadzira mabhasikos of course neada yabatsira zvakanyanyisa pakutanga tichifoma cooperative ina am first man kujoina cooperative andikozouya chi vamwe vangu tichigara muiyo zinozipedration but eh, mafirst test iwawo yanzichi masquatters anditika Ukakwanyiwa app yese ndapota pamwe pota pamwe kuya panapa but ainini ndandiri pa number one mba yangu yangu iri number one yakabuliwa ne minsa chikora reta akazofoma cooperative ino mashefu yapano akandimanikidza inini kuti iwe uri number one chijoina chi cooperative and the rest of the peoples vanga vari muchi masquatters akatedzera inini vakauya akajoina Eh, inini kunoku ndakauya 1995 um, tichiuya tiri anda um, kuti tichigara mumasquata saka pataigara imomo tandabva kupota fa saka chirongwa chemuno muchakatanga tiri takuze saka patakanzwa kuti pane chirongwa chiri kuitwa um, neanda yanga riri purazi remurongo saka isusu takabva tauyawo tichida kunzwa kuti zvakamira sei tichibva tasvika pano pane murungu aigara papurazi raiita nezvemaruva saka maoveti ana mhute ana comrade koho nana mukala nevamwewo maoveti Eh, uyezve taiva nemukadzi umwe chete ainzi omega umbwe nemamwe mayouth tichibva tapinda mune ino purazi vakati purazi iri tatoritora tadaro takabva taenda pakati apo pasango tichibva tanzi izvo purazi rinono tatoritora yanga iri nguva yethird chimurenga zvayanga iri nguva yethird chimurenga yekutora mapurazi tiri under zambia saka tadaro takabva tanzi mavhorontiya vari kuda kuvhorontiya musango kuti vagare panzvimbo yatatora ndanani ndofunga vakadzi tandire five kwanga kuna lucy kuuya nabarbara mbewe nabeauty nomumwe mavamwe amai vainzi mamoyo tantine varume 35 takabva tagara pano pasango tibva tavaka dzimba dzedu dzemauswa tadaro murungu uya mashefu edu makomredi vakabva vatanga kufambira nezvepurazi rinwe pamwe chete nevamwe vavo kusvikira vakunda kutora purazi rino vatete chumari utungamiriri hwedu neutungamiriri hwenyika ino iyi tiri pamwe chete hapana patinopesana napo kuti awanodhodzera kwavo vachidhodzera kwavo wautotipawo maideas kuti aiwa vana vedu dai madai dai mada izvo zvifambe zvakanaka nanhasi totoramba chitoti ivavo ndovatoramba takatsigirana navo avo vari kudhonzerawo kwavawo masisi avo vanoti nyika ndiwada kutonga endai maisungirire pamuti tizoisunungure iwawo hatina kana basa navo tototi pasinawo ngavaende kwavanoziva kuti ndokunoda chinhu chakafanana nezvavanotaura isusu sewanda vezimbabwe tinoda kubatana nanhasi vakuru vekumusoro vakuru venyika nesu isusu nemacomrades edu zvinhu zvedu zviri kuendeka asi tinoda kuti rubatsiro rukuru zvakare kuti watisimudzire panhu pedu paone kufambawo zvakanaka mhuri isati yapera kupinda mudzimba ione kupinda mudzimba takauya kuno kusina mvura kusina magetsi kusina chinhu asi pane zvinhu izvi tinotenda kuti tava nemagetsi tava nemvura taakuita zvese tava nesuwa zvese

hatichaicentralize isusu panapa izi eh, pamaoffice panapa taakungoita admin and other staff but development zvataakuita taakuti those vanhu vari kudzimba you understand vanhu vanoti todyirwa mari chichi macooperative anotora mari staff so we come up with a different approach yekuti vanhu vari mudzimba vaya vatakapa mastands vanocontributa mari dzavo eh, it's pa pa pa pa cluster at cluster level what's name GP atoti ma general plan eh, general general plan 15 vanhu 15 vanonganza mari yavo then vogadzira road yavo then isusu kuno takuedda those mari idzodzo pamaaccounts avo because we have a system yatoshandisa isusu yepastero to update maaccounts evanhu nekuti kana une chikwereti